Ыркаҫ пултӑр тӳрӗ эфирта Чӑваш Ен информаци кӑларӑмӗ студире Владимир Тимофеев акӑ мӗн ҫинчен пӗлтерӗпӗр ку кӑларӑмра. Унсӑрӑн лицензи памаҫҫӗ. Ҫуртире пӑхса тӑракан управляющи компанисен ертӳҫисем экзамен тытаҫҫӗ. Хамӑра та ҫитмест. Шупашкар районӗнче ҫутӑсӑр, нумай вӑхӑт асапланнӑ ял ҫыннисем каллех электричествӑсӑр юласран хӑраҫҫӗ. Сӑн ӳкерес ӑсталӑхра ҫамрӑксем те, сумлӑ художниксем те тупӑшаҫҫӗ. Шупашкарта портретсен конкурс куравне йӗркеленӗ.

Раҫҫей чукун ҫулӗсен президентне Владимир Якунина кӗтеҫҫӗ. Чӑваш Енри транспорт министерстви конференци тӗлне информаци центрӗ уҫма палӑртнӑ. Ӑна пирӗн республика урлӑ иртекен пысӑк хӑвӑртлӑхлӑ магистраль тӑвассине халалланӑ. Чукун ҫул вокзалӗнче вагонсем евӗрлӗ экспозици пулӗ, курма килекенсем магистраль мӗнле пуласси Раҫҫейри регионсемшӗн вӑл мӗнле пӗлтерӗшлине пӗлме пултарӗҫ. Ҫу уйӑхӗн пӗрремӗшӗнчен ҫуртсене пӑхса тӑракан управляющи компанисем лицензисӗр ӗҫлеймӗҫ. Ирӗк паракан документа илес тесен чи малтан ертӳҫӗсен экзамен тытмалла. Маларах тӗрӗслев витӗр тухнисене пӗрремӗш аттестатсем пачӗҫ.
Шупашкар, Ҫӗнӗ Шупашкар хулисенчи, Вӑрнар, Красноармейски, Муркаш районӗсенчи ҫурт-йӗр тытӑмӗнче ӗҫлекенсем сертификатлӑ пулчӗҫ. Хальлӗхе аллӑ ытла директор экзамен тытнӑ. Вӗсенчен виҫҫӗшӗ ҫеҫ ҫӗр ыйтуран пурне те тӗрӗс хуравланӑ. Чи малтан тытнӑ экзаменсене паян документсем патӑрӑмӗнче. Вот. А ыран тепӗр кун уже илме пуҫлаҫҫӗ вӗсем лицензисем. Вот. Ҫак лицензи мӗн парать-ха ӗнтӗ? Палӑртрӑмӑр ӗҫ, усен ӗҫӗсене пӑхсах малтанах вӗсем лайӑхрах ӗҫлеме пуҫларӗҫ. Хӑйсен ӗҫне тепӗр ҫӗнӗ шая ҫӗклерӗҫ. Малалла та ҫавӑн пек шанса тӑрас килет хӑйӗнсене лайӑхлатса пырассине. Маларах экзамен тытнисем тӗрӗслевре вӗсемшӗн ҫӗнни нимех те пулманнине палӑртрӗҫ. Тытма эп каламасть, что йывӑр пулчӗ тесе ку ӗҫпе ӗнтӗ уже ҫичӗ ҫул ӗҫлепӗр. Законодательство пӗлепӗр тесе каласшӑн. Эп хан тӗллев лартнӑ ӗнтӗ тӑхрӑм пилӗк тӑхрӑм ултӑ балл. Анчах ну тӑхрӑм виҫӗ балл анчах май пулчӗ. Ну лицензиллӗ пулатӑр. Лицензиллӗ пулатпӑр.
Малтан эпир компьютер тестировани тухрӑмӑр. Тестирование мӗнле каламалла? Пӗтӗм пӗтӗм вопроса федеральный законсене пӗлни и Кашни кун мӗнле ӗҫленинчен вопроссем ҫавнашкал пырса. Кӗтмен ыйтусем так ҫак майлашкалах пулман.
Миҫе балл пуҫтарнӑҫ?
Таврӑҫичче.
Чӑваш Енре пурӗ ҫурт-йӗре пӑхса тӑракан икҫӗре яхӑн организаци. Вӗсен ертӳҫисен саккуна еплерех пӗлнине кӑтартмалла пулӗ. Ҫакна тума тепӗр уйӑх пур. Экзамена ӑнӑҫлӑ тытнӑ хыҫҫӑн ҫеҫ лицензи илме заявлени ҫырма пултараҫҫӗ. Анчах та пурте документлӑ пулаймӗҫ. Ака уйӑхӗнче управляющи компанисене тӗплӗн тӗрӗслеме палӑртнӑ. Судпа айӑпланнӑ ертӳҫӗсем лицензи илеймӗҫ. Ҫу уйӑхӗн пӗрремӗшӗнчен документсӑр ӗҫлеме никамӑн та ирӗк ҫук. Саккуна пӑсакансене икҫӗр аллӑ пин тенкӗ таран штраф кӗтет. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алиса Александрова, Владимир Синдеев.
Ҫӗнӗ урамсене электрификацилемелли программӑпа килӗшӳллӗн иртнӗ ҫулсенче Чӑваш Енре ҫӗршер адреспа ҫу тӑванӑ. Вӑл шутра Шупашкар ҫумӗнче вырнаҫнӑ Якутар ялне те. Унта виҫӗ уйӑх каялла ҫеҫ йӗркеллӗ трансформатор лартса ҫуртсене электричество кӗртнӗ, анчах ял халӑхӗ каллех пӑшӑрханса ӳкнӗ.
Якутарти Садовая урамра пурӑнакансем ҫирӗм ҫула яхӑн электричествӑсӑр асапланнӑ. Иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнче вырӑнти администраци кунта ҫурт лартма алла-сакӑр ҫемьене ҫӗр уйӑрса панӑ хыҫҫӑн ялти кивӗ трансформаторӑн хӑвачӗ ҫӗр ытла хуҫалӑхшӑн ҫителӗксӗр пулса тӑнӑ. Савӑнӑҫ кунта иртнӗ кӗркунне ҫитнӗ. Ялта ҫӗнӗ электроподстанци лартнӑ. Ҫапах та ҫирӗм пӗрмӗш ӗмӗрти пурнӑҫ тутине туйса илнӗ илменех якутарсем пӑшӑрханма пуҫланӑ. Ял пуҫӗнчен ҫӗнӗ юпасем лартса уялла электричество пралукӗ карма тытӑннӑ. Унти тӑватӑ гектар ҫӗр ҫинче ҫӗнӗ урам тума палӑртнӑ. Ку ҫӗнӗ повстанци ал, э, ал, алӑ сакӑр э, ҫурт валли анчах. Ун мощности слабый. Вӑл ҫӗнӗ поселок тӑвас пулсассӑн, вӗсене вӑл пире вӑл ҫитмест. И пирӗн каллах малтанхи нушта пуҫланать.
Йӗркеллӗ ҫутӑ пулманнипе чылай ҫул асапланнӑскерсем халӗ хӑйсене канӑҫ тупаймаҫҫӗ. Электричество выляма пуҫласан ҫуртсенче каллех техника юрӑхсӑра тухма пултарать. Холодильник уже пилӗк ултӑрасла ҫунса кайнӑ. Ман документсем пур, миҫе ҫунса кайнисем юсаттарса ывӑнса ҫитсе халь кӑларса хунӑ верандӑра ларать, уже юсаттарма та ывӑнса ҫитрӗм. Ял халӑхӗ пулас урама ҫӗнӗ трансформатор ларттарасшӑн калаҫать. Вара ҫак тавлашу пулмалла та мар. Халь кӑна эп сандалӑн директорӗпе калаҫрӑм. Ҫак яла валли проект туса паракан пуҫлӑхӗпе ӗнтӗ. И вот мӗн каларӗ вӑл. Ҫак ял валли проект тунӑ чухне терӗ лишний менее кунта киловатт памашкӑн сирӗн возможностьсем ун пекех ҫук. Пулсассӑн та нумаях мар терӗ вӑл. Ял халӑхӗпе килӗштерсе тумалла пулнӑ ҫак япалана. Вӑл каланӑ тӑрӑх ӗнтӗ. Электриксем вара пикенсех юпасем тӑрӑх пралук караҫҫӗ, ҫӗнӗ урамра ҫӗкленнӗ пахчаҫимӗҫ управӑшне ҫутӑпа тивӗҫтереҫҫӗ. Организаци ертӳҫи ӗҫсене проектпа килӗшӳллӗн пурнӑҫланине калать. Ак малалла капӑрак, ак вода башни, ак армӑрмалла, ак суши суши лини пырать акӗ, ак рядом ляш малтанхи. Эпир Ҫӗньял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗпе Евгений Зубковпа тӗл пултӑмӑр. Энергетиксене Якутарта ҫӗнӗ юпасем лартса электрокабель тӑсма вӑл ирӗк панӑ. Чувашэнерго специалистсем шутланӑ, что ҫав подстанцинчен малалла чӑсма май пур тесе. Вот и ҫавна кура эп алӑ пусса патӑм, что малалла та, значит, Иванове эп желанипе пусса панипе вӗсем памаҫҫӗ. Вӑл, если возможно пулган анчах параҫҫӗ Специалистсем каланӑ тӑрӑх, Якутарта икҫӗр аллӑ киловаттлӑ трансформатор вырнаҫтарнӑ. Пӗр хуҫалӑх вӑтамран виҫӗ киловатт электричество усӑ курать пулсан, Подстанци кӑлтӑксӑр сакӑр вунӑ ытла ҫурта ҫутӑпа тивӗҫтерме пултарать. Садовая урамра вара ун чухлӗ кил ҫук. Ҫавӑнпа та ҫӗнӗрен куҫса килекенсем малтанхи вӑхӑтра ҫак трансформатортанах ҫутӑ илме пултараҫҫӗ. Кайран вара ял сарӑлса кайсан тепӗр подстанци кирлех пулать. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Сергей Мышев.
Чӑваш Енре снегоход операци пырать. Патшалӑх техника хуралӗнче ӗҫлекенсем хӗллехи транспортпа чупакансене тӗрӗслеҫҫӗ.
Нумай пулмасть пӑр ҫинче пулса иртнӗ инкексем хыҫҫӑн йӗрке хуралӗнче ӗҫлекенсем юр ҫӳренсене тимлӗрех тӗрӗслеме пуҫланӑ. Халӗ инспекторсем рейда кашни кунах тухаҫҫӗ. Операцисене ход пырать пирӗн 20 январьпе ҫирӗмпиллӗкмӗш февральччен. Ҫак операци ытларах халӑха информири тума пӗлтерме, что кашни ҫул ҫын пек ирттеретпӗр операци «Снегоход». Ытларах куравсем, чтобы именно халӑх килсе безопасно эксплуатирует ту техникӑна. Водителӗн ҫумра ҫулӑм сӳнтермелли хатӗр, аптечка тата газпа ӗҫлекен горелка пулмалла. Вӗсемсӗр ҫула тухма юрамасть. Анчах та чылай чухне нумайӑшӗ хӑрушсӑрлӑх пирки шухӑшламасть. Пӗлтӗр кӑна йӗркене пӑснӑшӑн вӑтӑр ытла ҫынна штрафланӑ. Ӳсӗрле руль умне ларакансем те час-часах тӗл пулаҫҫӗ. Чӑваш Енри патшалӑх техника хуралӗн ертӳҫи Владимир Дмитриев каланӑ тӑрӑх, ҫӗнӗ ҫул умӗн пӗр водитель снегоходпа пысӑк хӑвӑртлӑхпа кайса баржӑна пырса ҫапӑннӑ. Арҫын аманнӑ, темиҫе кунлӑха тӑнне ҫухатнӑ. Юр ҫийӗн ҫӳремелли техникӑна регистрацилеме Ҫвятой Троица ячӗпе хисепленекен арҫынсен мӑнастырӗ ҫумӗнче ятарлӑ вырӑн йӗркеленӗ. Кунтах транспорта тӗрӗслӗҫ ятарлӑ базӑна кӗртӗҫ. Ҫакӑ нумай вӑхӑт йышӑнмасть. Кашни рейд хыҫҫӑнах йӗркене пӑхӑнакансен шучӗ ӳссе пырать, палӑртаҫҫӗ инспекторсем. Паянхи кун тӗлне Чӑваш Енре ултҫӗр снегоход регистрациленӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Елена Иванова, Павел Храмкин, Михаил Солин. Константин Иванов ҫулталӑкне халалласа мӗнле ӗҫ-пуҫ ирттерес пирки Чӑваш наци конгресӗн Мӑн Канашӗн черетлӗ ларӑвӗнче калаҫрӗҫ. Ҫавӑн пекех иртнӗ ҫул мӗнле асра юлнине палӑртрӗҫ тӗплӗнрех сюжетра.
Чӑваш наци конгресӗ ҫӗнӗ йышпа ӗҫлеме пуҫланӑранпа ҫулталӑк ытла иртрӗ. Ҫак тапхӑрта мӗнле ҫитӗнӳсем тума пултарнине шӑпах Мӑн Канаш ларӑвӗнче тишкерсе тухрӗҫ. Йӑлана кӗнӗ фестиваль-конкурссемпе пӗрлех ҫӗннисене те пуҫарнӑ. Калӑпӑр, пӗрремӗш хут пӗтӗм чӑвашсен экономика форумне тата ачасем валли чӑваш елкине ирттернӗ. Республика тулашӗнче пурӑнакан ентешӗмӗрсемпе те тачӑрах ҫыхӑнса ӗҫлеме пуҫланӑ. Пӗлтӗр кашни район хулара Чӑваш наци конгресӗн вырӑнти уйрӑмӗсене йӗркеленӗ. Красноармейски районӗнчен килнӗ Зинаида Михайлова ҫакӑ тӑван халӑх йӑли-йӗркине, культурине аталантарассине витӗм кӳнине палӑртрӗ. Иртнӗ ҫулталӑкра курӑмлӑ ӗҫсем туса ирттертӗмӗр. Пӗтӗм халӑхпа туса ирттернӗ ӗҫсем. Вӗсен шутне халӑх юрри чун уҫҫи фестивале кӗртме пулать. Унта пирӗн чӑваш халӑхӗн пысӑк пуянлӑхне юрӑҫсем халӑх умне кӑларма пултарчӗҫ. Паллах, ачасем те ҫавсене илтсе ӗлӗкхи халӑхӑн сӑмахлӑхӗпе, вӗсен илемлӗ юррисемпе паллашма пултарчӗҫ. Кӑҫал вара Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫитмӗл ҫул тултарнине республикӑра Константин Иванов ҫулталӑкӗ пулнине шута илсе нумай ӗҫ тума палӑртнӑ. Кӑрлач уйӑхӗнче Чӑваш наци конгресӗн хастарӗсем Пушкӑрт Республикинчи Слакпуҫ ялӗнче хӑнара пулнӑ. Ял халӑхӗпе паллӑ поэтӑмӑр ҫуралнӑ кунне мӗнле уявлассине сӳтсе явнӑ. Чӑваш ялӗ комитет ертӳҫи Эдуард Бахмисов каланӑ тӑрӑх, вӑйӑ карти йӗркелес тенине слакпуҫсем ырласа йышӑннӑ. Тӗллевӗ пурнӑҫлама пулать пек туйӑнать, мӗншӗн-мӗншӗн тесен эпир ҫак тӗллевпе государствӑран та, патшалӑхран та питӗ пысӑк укҫа-тенке ыйтмастпӑр. Пире кӑтартмалла хӑҫан? Ӑҫта пулать вӑл ҫак Константин Васильевич Ивановӑн тӗнчи уявӗ? Вара эпир ҫав вырӑна тухса хамӑр валли хамӑр картишсем туса, картишсем, мӗншӗн картишсем? Мӗншӗн тесен Силпи яле халь картишӗнче ниҫта та ҫукка. Анчах та ун Силпи ялӗ пулнӑ вырӑнӗ пур. Ҫав вырӑнӗнче ҫакӑн пек уяв палӑртса Пирӗн чӑн малтан тытмалла Силпи ялӗ йӗртавра карта, чӑвашла карта пулать вӑл. Ҫав яла пырса кӗмелли хапхасене тумалла, ларса апат ларса ҫимелли саксем сӗтелсем, ҫӑл патне анмалли картлашкасем тата ытти те ытти те.
Пӗлтӗр Конгресс чӑваш халӑхӗшӗн тунӑ тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн медале ҫирӗплетнӗ. Мӑн Канаш ларӑвӗнче унпа искусствоведени докторне Алексей Трофимова чысларӗҫ. Тухса калаҫакансене пухӑннисем пурне те тимлетлерӗҫ. Тата нумай плансем пирӗн кашни ҫул ертсе пыракан фестивальсем, тата эпир э, ҫавра сӗтелсем кашни ҫулах тӑватпӑр. Чӗлхене малалла вӗрентес пиркипе э, историе мӗнле тата малалла тӗпчемелли. Ну вот мӗн ҫинче чӑваш Хӑть мӗнле нацин те мӗн ҫинче тытӑнса тӑрать, ҫав никӗсӗсене пирӗн малалла ҫирӗплетмелле, вӗсене ҫӗклемелле. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Екатерина Фомина, Валентина Поливцева, Михаил Солин.
Кунта пӗчӗк ачасенчен пуҫласа вӑрҫӑ ветеранӗсен, ҫавӑн пекех тӗрлӗ халӑх сӑнарӗсене курма пулать. Республикӑри художниксен пӗрлешӗвӗ портретсен пӗрремӗш конкурс куравне йӗркелерӗ.
Раҫҫей пуянлӑхӗ ҫынсем тенине шута илсе кураври тӗп вырӑна этем сӑнарӗ йышӑнать. Хӑйне евӗрлӗ конкурса ӳнерҫӗсем, скульпторсем тата графиксем ӗҫӗсене тӑратнӑ. Кунта ҫамрӑк художниксен, ҫавӑн пекех тӗнчепе паллӑ ӑстасен картинисене курма пулать. Ҫак курав ҫак чӑваш культури ҫын ман шухӑшпа питӗ тӗплӗ, питӗ кирлӗ вӑхӑтла тунӑ курав. И ҫак курава Ху тӗмелле ҫын килсен те вӑл ӳнерҫӗ-и, писатель-и, рабочи ҫакӑнта ҫак куравра кашни ҫын хӑйне валли интереснӑ образ тупать. Чылай ӳнерҫӗ хӑйсен ачисен сӑнарӗсене ҫырма кӑмӑллать. Константин Казнов, сӑмахран, курава икӗ ачин портретне тӑратнӑ. Кунта Ваня пилӗкре ҫеҫ. Ҫак картинӑна эрне ӳкернӗ. Енчен те сӑн ӳкерчӗкрен мар, ҫын хӑй ӳкерӗнсе тӑрсан портрет ӑнӑҫлӑрах пулассине палӑртаҫҫӗ ӳнерҫӗсем. Ачасене эп хам та паллатӑп та питӗ лайӑх ӳкернӗ, лайӑх кӑтартса панӑ. Вӗсен характерне, кӑмӑлне. Уйрӑмах мана тата мӗн килӗшрӗ кунта? Пӗтӗмпех палланӑ ҫынсен портречӗсем кунтан хальхи вӑхӑтри ҫынсем кунта ҫамрӑксем, ача-пӑчасен портречӗсем те нумай. Пурнӑҫран тахҫан уйрӑлса кайнӑ ҫынсен портречӗсем те кунта пур. Пир ҫинче кӑна мар, тӑмран е бронзӑран пӗр-пӗр сӑнар хатӗрленӗ чухне те ҫыннӑн кӑмӑл-туйӑмне туйса илмеллине калаҫҫӗ ӳнерҫӗсем. Владимир Нагорнов скульптор сӑмахран чунра лӑпкӑлӑх, килӗшӳ пулсан ҫеҫ ӗҫ ӑнӑҫлӑ пулать тет. Курава вӑл тӗрлӗ ҫулта хатӗрленӗ пултаруллӑ ҫынсен кӳлӳписене тӑратнӑ. Куракансем Резо Адамия Грузи художникӑн е Анатолий Силов чӑваш ӳнерҫин сӑнисемпе паллашма пултараҫҫӗ. Чунне ӑнланатӑн-тӑк, вӑл сана килӗшет-тӗк, ӑна тума пулать. Если вот заказ парсан хӑш-пӗр чухне мана килӗшмест сӑнӗ, вӑл питӗ йывӑр пырать, питӗ йывӑр. А если вот сен пек никам та сана каламасть, мӗнле тумаллине или вот ҫакӑнта пӑх, кӑна пӑх, ҫук, эп хам мӗн чунпа ӑна портрета тусан, вӑл питӗ аван тухать.
Конкурс-курава тӑратнӑ ӳнерҫӗсен ӗҫӗсене тӳресем хакласа чи лайӑх портрета палӑртӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗсене асӑнмалӑх парнесем кӗтеҫҫӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алена Павлова, Михаил Солин. Юлашкинчен яланхи пекех ҫанталӑк пирки, унтан Раҫҫей хыпарӗсем эпӗ вара сыв пулашатӑп пуранччен.
Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр, тӗп спонсорӗ – Букет Чувашии пӗрлешӳ.
Вода Букет Чувашии. Здоровье в каждом глотке.
Ҫити ӑсталӑхра республикӑра пӗр ӗтлӗ ҫанталӑк пулать, вырӑн-вырӑнпа юр ҫӑвать. Ҫил кӑнтӑр хӗвел тухӑҫӗнчен секундра ҫичӗ вунӑ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет, кассӑн-кассӑн вӑйланать. Ҫӗрли республикӑра пӗр градус сивӗрен пуҫласа икӗ градус таран ӑшӑ, Шупашкарта пӗр градус сивӗ, пӗр градус ӑшӑ. Кӑнтӑрла республикӑра пӗр тӑватӑ, тӗп хулара виҫӗ градус таран сивӗ пулать.